un'wana ku ta ku na dyoha ku ve hi mina ni dyohaka lexi a xi endla ku ni ku ma vona wa dyoha ka facebook i ku ni tshama ni yimbelela swilo swin'wana a ku na dyoha se ni va ni ku xan'wa ri nkengerhele ni ku ni n'wi tshama nhan'wini a ni n'wi tshiki so um but um hi lunghiseni mina ma vona ni kombeleni rivalela whether apology ya mi wa yi accept ku va nga yi accept i ku sala ya mina ni kombeleni rivalela if i twa ni n'wi yevurile and stuff like that but um mara swi n'wi pfune ku ni ba ni kota na ku ya yingisela album ya yena um risimu leri ni nga nghena hi rona a ku ri eh, risimu leri nga le ka album ya yena mavona um first track n'wamanungu so I'm I'm against that thing swa ku vanhu va endla tinsimu va n'wa manungusi ya vatsongo hosi ya vatsonga because I feel like they are being paid eh dokodela head i endlini ri dokodela xinyori va endlini risimu hi hi n'wamanungu H_W makhuvele i fane endli mistake e-e a ni sure mara no va endlile H_W makhuvele i fane endli xihoxo hi n'wamanungu lerin'wani ra ka Siweya va ku fana va. va ku fana na vo valwa mani lava va fana na vo psychology vo endletela hi mhaka ku swo va boha hi mhaka va ka swear so va tele vanhu lava nga endla risimu va tele kahle kahle ni van'wani na ku va tiva ni va tivi so na mavona ni n'wi vona a endle risimu ra ku nga Manungu album ya yena i chapter five i munhu i munhu loyi a nga na forty eight years and wa ha ri upcoming artist. so a hi sapoteni tinqambi ta hina letitsongo loko ta ha ri kuteni um loko yi ri chapter five swi vula ku i album ya vufayifi and a ri karhi a ri na forty eight years leswi vulaka swa ku i munhu loyi a nga ha ri kuteni loko wa ha ri hansi ka fifty wa ha ri ntsongo ka video leyi hi ya vulavula ngopfu hi Mfumo wa Nshuluvana loko a tseketsela Benny Mayengani mara ku nga ri mhaka ya ku tseketsela Benny Mayengani ku ri mhaka liya ya yena against Vatsonga na ku o twa onge Vatsonga a va n'wi treat kahle na o twa nga ku Vatsonga loko swi ta ka yena va n'wi treat hi ndlela yin'wani na

Bro, you, you made me amukela ka the only channel that matters to watch. Love, that's where the power is done. taniloko na ha vuri ni ku ya vulavula hi fumani fumani i tsale ku swi hambane kwini leswi na glob leswi yimelaka gianland of blood tsundzuka ku Pfumani Xiluvane i tirha as munhu loyi a ti endlaku a representative ya Giyani Land of Blood a nga kombelangi hi va Giyani Land of Blood i ku fana na hambi leswi a khe se ni represent-a matsongo lama nga ka ma nga ri happy ni nga kombelanga hi matsonga lama nga unhappy i mhaka ya ku I see the need to do that so as much as. yi nga pfumelelani a pfumani hi mavonelo a swi vuli swa ku pfumani i wrong mara swin'wana mabyongweni swi la swi nkarhi wun'wana u ti vutisa kahle na vona ku why majority va ya hala ku fana na mina vanhu vo tala va hi kombela u swa ku ba ka channel ni ku swa ha lovuli van'wana swi va fambisini van'wana va swi twisisi na sweswi mara swa ha lovuya hi le moriya so ku va ni ri na a very strong opinion against that opinion of fumani xiluvana it doesn't mean hatred number one number two it doesn't mean that I'm right. so i just need to put that into context so that we don't develop um ti-feelings ta vunghwadla ta ku loko wo ze nga u nga ha wu twa na yena munhu a wa ha n'wi lavi loko u to u to u ngo pfuka mundzuku u twa va ku i fini wa ta tinjanganja i am asking g nation g nation yi yimela gaza nation se i vutisa vatsonga right mi ta n'wi khansela Benny Mayengani for being featured by a Zulu man we have never vatsonga va swi tiva swo khansela khansela vanhu loko vatsonga va swi tiva swo khansela khansela vanhu a va ta va khansele mlfm i can tell you that now like they should have cancelled mlfm they should have cancelled vomanyangati they should have cancelled vomhayivava loko a va swi tiva swo khansela khansela vanhu they don't know that

Because we must give context to this thing. Benny Mayengani was featured in a song by a Zulu by Zulu speaking people lava ringetaku swilo swa Vatsonga, lava ringetaku penetrate market ya Vatsonga, lava ringetaku swilo swa hina. Benny Mayengani loko a fika la a nga rhanga la ku fika a ringeta ku ti si fike sa yi xaya le ngoma e-e i yimbelele hi Xitsonga. a ku fanele ku ri mazulu ma kota ku why a a ya fichara munhu wa mutsongo why a tlanga sound ya matsongo a ku fanele ku ri vona in this case lexi a hi nga xi twisisi hina hi giyan land of blood i ku why giyan land of blood yi tata vanhu va tinxaka tin'wani ku tlula hina ka ti-prominent roles

loko a ni ri ka rixaka rin'wanyana a ni ta treat-iwa leswi munhu a ta treat-isiwaka swona hi valobedu a ni ta treat-isiwa leswi makhadzi a treat-iwaka swona hi vavhenda ku va ku rixaka leri ra ka hina leri a ri swi koti ku vheliwa talenta ya vona and i right because vanhu vo fana na vafumana hi vona va fambaka va va ku mani mani va vatsonga va swi koti ku endla yini if you are that person and you think you have so much influence why did you why do you degenerate ourselves like that. That is why ku fuma ka xisiwana ku xaniseka swisiwana swo tala ni kombela ku tlhela ma phinda marito lama ku humelela ka xisiwana ku hluvuka ka xisiwana. ku xaniseka swisiwana swo tala la xi humaka kona why because vutomi phepho xa a ku nga ri ku hluvuka a ku ri ku hluvuka ku xi ta xanisa van'wanyana i think that's a very good point hey if you missed it i don't know and u nge pfuki swi tweka channel yin'wana leswi u ta swi tweka the channel that matters so Benny Mayengani a nga tshama disrespect-a Vatsonga because why i Mutsonga and i rhandza Vatsonga and loko a famba a ya koka vanhu lava ku va ta tiva ndhavuko wa hina why hi fanele hi kwata because vanhu lava va endla swilo swa hina.

if ku na munhu lweyi ni n'wi tiva a nga successful hi vunanga hi influence ya vunanga na ti-sponsorships ta yehe Xitsonga based people whether hi Mozambique or very successful what do you mean when say regional thinking another person Doctor Thomas Chauke very successful u lava ku vulavula yini wena when you say regional thinking when you say regional thinking it says um leswaku mi lava ku endla swilo hi vutsonga bya n'wina mi lava ku tisa vanhu van'wana va ta act ka gangland of blood that's what you mean regional thinking mi lava ku focus-a ka vatsonga ntsena u lava ku vula yini i mean ku na mfana ka mudavula very successful wo lava ku vula yini yini leswi mafenya brothers is a singer is a ya hinkwaswo is an artist very successful wo la ku vula yini wena la ku vula yini I'm talking about people who were able to maintain their careers. Ela ku vula yini?

la ku vula yini u nga pfuki na siku na rin'we u establish-e business a kaya yo yo xavisa mavele hi mhaka ku hina hi dya mavele u suka la u teka mavele lamaya we u lava ku ya ma xavisa spain a va dyi mugaya hala u ta vuya na wo u nga ri na nchumu let me give you a perfect example there is a guy called henny c he tried these other things swa mapiano and stuff like that swi hele kwihi it never works but when he comes back to his roots look at him hits after hits hi la hi ni si xi ba ti-hit ni nga ku loko xi endla vana va lava majaha lama wa twisisa ah wu la ku vulavula yini wena what is the meaning of regional thinking because you will lose your creativity and your art and your fan base because mi lava ku byi helela swilo mi nga ri na plan a swi bihangi ku ringeta swilo swin'wana just like hini sin it's not a problem ku ringeta swilo swin'wana la ku vula yini wena byela mina u la ku vula yini

i la ku vula yini wena jamie i la ku vula yini i la ku vula yini so ni hetini video ni helelini wa mahetelelo a nga humelela na yena